Gibiro ma gichung' e tienda, gari chung' e tienda, kasto ng'ato yawo but. Ng'ato koseyawo but to ng'ato yawo dhoot. Ka ng'ato oseyawo dhoot, kasto ng'awa yawo butni obiro to odhira iye. Odhiri iye gari? Ee. Mm. Kosedhira i gari to kadwago koko to omak dhoga. Kosemak dhoga Ta kasto chwa sindan. Ma sindan ema ne neno mogik. Sindan nochwo kanye? Ng'uta. E tielo mar adek kendo mogik mar nonro ni wami ler kaka rawera nieri Kelvin Onyango ne otony e laka tho madiny bang' neno tho kod wang'e ka gima ne oneno en gino ero ma wiye ok anowil godo e yo mayot. Machiegni nyinga en Elfasa Guya. Kasta abuog radier otieno, achako ng'iyo ot. Ang'iyo batha mokwongo, kang'iyo batha taneno ji adek, ng'aduong' achiel gi nyithindo ariyo ginindo e remo to moknwa msuma kanyo be E thuoloni eka wabedo kod siso kaachiel kod riyo mar yango kendo ng'eyo mathoth kuom lit kaachiel kod pek ma rawera nieri ne okaloe e lwet achudhe ma kamagi. E, e chuny bungu ka iri wacho ni nitiere ot mano kit ot ne un jadi kinyalo paro? Ne wan ji ang'wen. Aha, ji ang'wen gi kinde gin jok machalo nano? Jogi ne gin ji adek koriwre koda to an ng'at ang'wen, ng'at mar ang'wen. kasto jogi noninde remo kasto negi kanyo be ne dum ne ne gininde remo ne gingima ne githo koso ne gichalo nade ne githo ne gininde remo motwo koro jok ma un go gi olre ne gin joma notho manoketi manoketi e kindgi eh in ibedo e kindgi nade ne ibedo gi mabor ne ninde e kindgi koso ne ibedo nade na nabedo ng'ato mar ariyo kuom nopielu e line koso unindo kanyo nang'o e line mm. morien Mr. Erastus ma en jalup japuonj maduong' mar Magombe eka wacho ni kata gin kaka jopuonj koro gin kod luoro kod jopuonjre magagi ni mar thothgi wuok kuonde maboyo boyo kod skul gino ero ma koro miyo gi luoro ni tim ma kama kidek medore mokalo ponono ni piny owacho ok okawo ondamo mowinjore kendo mapiyo. Wan gi luoro ma kata nyithindo winjo ne wasewon ni gitem wuotho in groups to any stranger ma ok ging'eyo kik gi attend to. Ma en kaluwore kod luoro ni nyamburko mar Probox Nairo osebed ka ineno kuom safar buora e gweng' Nairo ka jogo manie iye bedo kod riyo mar yudo jogo ma digingam. Mtokano tinenoga ma kata nyithindo moko be nodwa mako piny kocha ma nyithindogo ring e mtoka maluorre ka karwa ka kabisa to ere kaka ne oketgi e odni ere kaka ne ong'eyo ni jaduong' achiel kod nyithindo ariyo mane ni kagi ne gin jogo ma otho ere kaka i odni ne chalo to penjo maduong' bende kae ka en ni ere kaka rawerani ne owuok ei odni ma ok ohinyore To ere kaka ne oringo ma jogi ok onene kata obedo ni ne ok gin mabor ahinya kod odni kaluwore kod gima ne olerowa? Dong nopangwa ka dhi e dhoot. Kosepangwa to ang'iyogi to ok awuo gi ng'ato ang'ata. Be nukago koko. To nomoknwa nyaka msuma kanyo. Gima nang'eyo ni githo ne ginindo e remo. Kasto buru be ne nitie e iye kanyo. Ema nachako ng'iyo tado, kasto ayudo yien moriw kaka ogo kaka ogo maini, tamake gi chien. Amen, amen. Kachopo e wi gama, ayudo yien moro kanyo bi ogo e wi gama. To en nosetow, tamake to tur. Ema so tienda talwar. Kaselwar to aneno probox cha, Kama ng'ato menyo tiende ni menyo gari, owe ni gino oa e gari. Koro omenyo probox ma be tojno odhi omaka to ok onena. Mamagi eka lerowa mathoth kaka ne rawera nieri owuok e obadho malich machalo kamano ero. Ere kaka nowuok e od nieri? Ka nowuok owacho ni obet, okuongo ochung' malo kama nonindeno mobet. Kobet to oneno bur moro maduong' mok Kuny ka dhi piny e dier ot kanyo indo. Ae to uchung'. Sama uchung' no pachi ok ti bende. Ema uchung' to kong'iyo malo to neno yien aila ni miriwe e ot kama. Temo chikre gi lwetene ariyo. Kose chikre momako yien go to bayo tiende konchiel kocha. Koro nyathi lagre alaga e yien go, lagre alaga. Bi nyaka ochopo e ngalambewa. Ngalambewa bende onge nikech nogoye yien. Koro po komako yien, ma yien oendo, otur. ema nyathini orony mopok olwar kocha sama olwar cha kara ng'ato ne nitie around kanyo nikech gima nokwongo neno neno probox manogole ka e manogole ndara malo ka to kapod omono chung' ni to neno ka ng'ato yawo probox noendo gi lait ma sim kaluoro mtokano gi lait ma lait ma sim bende omake lakini ng'achok ng'achok nonene nikech norwako leon ma green ema nyathini be wacho ni yono to kaluwo aluwo koni Ma nyathi oringe bungu kalamo alama Nyasaye Nyasaye kata katho to in ema tho kodi kata katho to in ema tho kodi. E kuom adier, Nyasaye ok we joge. Nyalo bedo ni mae ohono maduong' mar Jehova Nyasaye mane Nyasaye otimo ne rawerani kose? E pod ne wadwaro ng'eyo mathoth kowuok kuom rawerani eri Kaka ne obedo e odni, kaka ne owuok to kod kama jogi eki ne nitie e kindego eko mag wuok mare kata e kindego eko mago mag tony mare ka eri. To imbe kama ne ninde nieri, eh, ne nitiere remo, imbe ne ninde remo koso kama ito ninde kama otuo? An nanindo kama otuo, nwabor matin. oketu mabor matin mabor mabor matin ok oketu makro makre mm. e seche ma niwuok nyiri be nitie kata mano ma notemo ni lawi ang'o gi nigo eko koso ne gionge e seche ma niwuok nyiri ne gintie around koso ne gionge sama nawuok ka ringo kucho mm. ne gin around eh, ne gin around mar odno ipondo kok ne gineni mm, to ne gin gi mbele matin gin agina joma chuo lilo jok mano ne gibe joma chuo lilo koso nitiere mon mokeka gin chuo lilo kaka jok manonego nyithindo ariyo gi ng'a duong' achiel To ere kaka ne ochopo e apaya? Nimar kowuok kama bunguno ero nitie nyaka e apaya, en gimoro kilomitas ang'wen. Ka irango ni e sechegi, bende ne gin seche mag otieno kendo piny ne olil. Ere kaka ne ochopo e apaya? Owacho ni mtoka mar ambulance ema nofwenyone ni lam ni mbelene. Ema kosefwenyone to wuotho awuotha mochopo nyaka e lam. Ema nyathi owuotho awuotha dier otieno ma piny oyawore ne nyamonye. Koro ema kendo ja pikipiki moro biro ma pod kijana kama to penja ni bwana idhi e skul kanye to dwoko kijanano nadhi kambajo ni kara bed mondo wadhi an badhi obondo emowe kambajo wuon gi kayango ni odiechieng ne iroma kinyne ne ging'ado mar tere kar od thieth ne roma bondo sub county mar mondo mi ne oyud thieth ka bende ma ne giyangonwa Bang' golo oboke duto mag kar od thieth nero mar mondo mi eka ne wabed kod adiera ni ne ochop kode e kar od thieth nero. Jonyuol ka lerowa ni lakteche mag kar od thieth nero mabondo ne owacho nigi ni kwiri mane ochuo godo rawerano en kwiri mager mabiro kawe thuolo malach mondo mi oduog e ngimane ma kawaida. Jatend obila mar steshend obila ma Bondo Roslyn Munyomlo kayangonwa ni wachno gisekawo kendo koro ni e lwet apisas mag okwach kich ma Bondo sub county eka olero ni nyaka to gibi giyang adiera mopondo kuom wachno ero. He took us around Usenge where he claims to have been taken but we went around and he couldn't identify the house. Investigation into the matter is ongoing. The case has been taken by the CID Bondo, whereby the course of the week we might have a conclusive report. To kaluwore kod nyithindo ariyo ma bende ne wayudo wachgi e kor yo ni omaki kendo lalgo, ne wapenje ka bende wach ma kamano ne osechopo e apise. Roslyn Munyomlo ka wacho ni apise pok oyudo lipot moro amora e wi lal mar nyithindo ariyogo. Kata kamano, ne okwayo janyuol moro amora ma nyathine nyalo bedo ni ne omaki kendo lalgo mondo mi otem matek ochwal lipot e steshend obila mondo mi ochak nonro mapiyo mar yango kama opandgie. We are requesting the parents to come forward, give us information so that these children can be done what? We can search for them. But now, if the information is not there,

E temo marwa mar chopo ir County Commander ma Siaya County, Nyaga Mushiri, mar yango kabe oikore mar kawo ndamu ma owinjore ne OCS mar kar jot mar obila ma Usenge kuom nindo e tich, kata kamano ne ok onyago olemo ni mar ne ok onyal yude apis. Jalup japuonj maduong' mar skund primar ma Magombe Erastus Owino ka koro golo siem ne janyuol ka janyuol mondo mi obed motang' kendo gilos kod nyithindgi mar mondo mi bende obed motang' ka owacho ni achudhe ma kamago ni kamoro amora kendo onge ng'ama ong'egi mondo gibed aware ni such like a thing otimre koro ng'ato ka ng'ato tem sensitize nyathine mondo kik tudre gi strangers kata mtoka moro amora mobiro around ni to dwa temogi ni dwa miyogi kata lift

Akwa jotelo mondo okonywa nikech wan jonyuol wawinjo matek sama okwal nyathini to dhi chuth mok iyude nikech nyathina ni dibe ni onge nyasaye ne dak ayude dikoro asemanye kata e nam dikoro amanye kamoro amora to ne dak ayude koro sirikal be kanwa tero wachne obo obolowa ma kata dwoko moro amora onge koro akwa sirikal moritowa nong'iwa maber nikech ka nodonje telo ne gisingre ni gibiro rito jopiny to rito jopiny otamogi koro an bakwan mondo giritwa wawinjo matek kaka jonyuol Kaka nyakalondo maratego pod wabiro temo luwo machiegni ahinya wachni yango kama ochope kaachiel kod mamoko mamedo timore to kod kaka gimedo choponwa dong nopangwa kadhi e dhoot kosepangwa tang'iogi to okawuog ng'ata ng'ata minu kago koko to nomoknwa nyaka msuma kanyo gima nang'eyo ni githo ne gininde remo kasto buru be ne nitie iye kanyo ema nachako ng'iyo tado kasto ayudo yien moriw kaka ogo kaka ogo maini tamake gi chien tamen amen kachopo e wigama ayudo yien moro kanyo be ogo e wigama to en nosetow tamake to tuwo. Ema so tienda talwar. Kaselwar to aneno probox cha kama ng'ato menyo tiende ni menyo gari owe ni gino e gari koro omenyo probox ma be tojno odhi omaka to koneno ne kweth maduong' mar jolendo mag ratego mane omiyo nonro ni eri ochopo kare Senior Producer Eleja Obuolo, jatend chenro e Nyakalondo mar Ratego kendo jataa chenro mar Oyawore e Ratego Radio Samuel Odhiambo, jalo ma ochung' ne weche mag lony manyasani e Ratego Radio Samson Otieno Mogwedhi, jariembo marwa Gabriela Usi kata Okoth Japala. Asebedo ka akelo ni nonro ni eri kod kokune ka owuok e Nyakalondo mar Ratego. Nyinga en